Salam mähriban doganlar. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünýä Türkmenleriniň Demokratiýa Platformasynyň Türkmenim kanalyndan size gysgaça bir sag bolsun hem düşündiriş aýdasymyz gelýär. Bilşiňiz ýaly, soňky biziň gepleşiklerimizde, DWT lideri Murat Kurbanow, şeýle-de Murat Kurbanowy meň özüm bilen içgin tanyşdyran Russiýa Federasiýasyndaky harby hünärmen Timur Serkerde bilen üçümiziň eden gepleşigimiz il-gün bähbitli, ýagny Watany we halky goramak we goldamak maksatly eden özara söhbetdeşligimiz, şeýle-de bu söhbetdeşlikden soň Myrat Kurbanowyň, şeýle-de Timur Serkerdäň biziň watandaşlarymyza, teswirçilere beren jogaplary bilen baglanyşykly köp sanly teswir, köp sanly ses, köp sanly hoşallyk, minnetdarlyk gelip gowuşdy. Şonuň üçin. Men hemme zatdan owal, düşündirişe geçmezden owal, bileleşip edilýän Watany we halky goramak hem gollamak üçin, onda-da duşmandan Watanyň hemme tarapyny gabap, gysgaja alyp duran döwründe, Merkezi Aziýada uruş durzuljak bolýan döwründe biziň halkymyzyň ruhuny götermek, esgerlerimiziň ruhuny götermek, ylaýta-da, daşary ýurtlardaky türkmenistanly watandaşlaryň ruhuny götermek, şolaryň arasyndan halal bolanlary, hakykata düşünýänleri, adam satmaýanlary, hakykatdanam ak ýürek bilen, päk ýürek bilen öz Watanyna, halkyna eýe çykyp, gollap, gorap biljekleri, birleşdirmek, agzybirlikde hereket etmek maksady bilen biz şeýle ädim ätdik. Şoň üçin men şu ýerden ýene bir gezek Timur Serkerdä we Timur Serkerdäň bizi içgin tanyşdyran DBT lideri Murat Kurbanowa ýene bir gezek şu taýdan çäksiz minnetdarlygymy bildirýän, ullakan taňryýalkasyn aýdýan, il-gün bähbitli işlere şeýle ummasyz gyzyldan gymmatly goşant goşýandyklary üçin. Gelip gowuşýan soraglarda aýdylýar, Hany diýýä siz diýýä agzaladyňyz, hany siz diýýä tankyt edýädiňiz biri-biriňizi, eýle beýle gürrüňler bar. Hemmesi bilen baglanyşykly artykmaç ýany bilen Murat Kurbanow size göni ýaýlymda jogap berdi. Ýok, eger bu ýeterlik däl diýýän bolsaňyz, islendik wagt, islendik temada Murat Gurbanow siziň bilen diskussiýa etmäge taýýar. Menem taýýar, Timur Serkerde-de taýýar. Biz hemme zatdan öňürti il-günüň bähbidini, Duşmandan howpy abanyp durka, öz emosiýalarymyzy, egolarymyzy bir tarapa goýup, il-günüň bähbidinde Watany goramak, halky gollamak bähbidinde birleşdik we bilelikde hereket edip başladyk. Bulam az sanlyja käbir watandaşlary biynjalyk etdi. Gelip gowuşýan, görkezilýän reaksiýalaň ýüzden togsan alty, togsan ýedi göterimi, Hudaýa şükür, hemmesi položitilnyý görnüşde. Hemmesi buýsanç, begenç taňryýalkasy bilen aýdýar. Diýmek, munça alkyş alan bolsak, diýmek, dogry ädim ädipdiris we biz dogry ýolda. Indi syýasata düşünmeýän, tema düşünmeýän, öz içindäki käbir trawmalaryň ýesiri bolan ýa-da göriplikleň ýa-da Düşnüksiz duýgularyň ýesiri bolan käbir watandaşlara birki kelam söz aýdasym gelýär. Siziň töhmet atýan adamlaryňyz, siziň tankyt edýän adamlaryňyz, siziň göwnüýetmezçilik etjek bolýan adamlaryňyz ýüzüni açyp, öz gyzyldan gymmatly wagtyny il-gün bähbitli işlere sarp edip, bilini gurşap göreş meýdanynda göreşip beren adamlar. Siz, ilki bilen, şular ýalaky, agzybirligi pugtalandyrmak üçin, berkitmek üçin bileleşip edilýän tagallalara dil uzatmazdan owal, siz, ilki bilen, şuny pikir ediň, Özüňiz näme edýäňiz? Özüňiz näme edip bilýäňiz? Gaýratyňyz barmy? Gaýratyňyz bar bolsa, bedäň aşagynda ýatyrdyňyzmy? şu wagta çenli näme üçin göreş meýdanynda üç-bäş sany päk ýürekli adam bar, galanynyň bary öz haram bähbidi üçin öz Türkmenistanda eden jenaýatlaryny gizlemek üçin halkyň ünsüni halal hakyky adalat göreşinden sowmak üçin käbirlerem olara ýallakylyk edip, şolaryň arkasyndan ýal almak üçin, edil häzirki pursatda Merkezi Aziýada uruş odunyň tutaşdyryljak bolup duran wagtynda biz mukaddes Watanymyz Türkmenistany, Watanymyzy, dogduk depämizi we halkymyzy, maşgalamyzy, dogan-garyndaşlarymyzy, klasdaşlarymyzy, obadaşlarymyzy hemmesini goramak, gollamak, ýüreklendirmek üçin agzybirligi berkidip, bilelikde tejribelerimizi, ähli gujur-gaýratymyzy orta goýup, bileleşip hereket edip başladyk. Timur Serkerdä köp sagbolsun aýdýan, Myrat Gurbanowa we maşgalasyna. çäksiz minnetdarlyk bildirýän. Eger başarsaňyz sizem şu agzybirlige, agzybirlik üçin bileleşip edilýän tagallalara çigit ýaljagam bolsa goşant goşuň. Süýde siňek gaçan ýaly teswirleňiz, çykyşlaňyz, nägilelikleňiz, düşnüksiz-düşnüksiz aýdýan zatlaňyz gyzyklandyranok meni. Şu ýerde siziňem göwnüňiz galmasyn diýip, düşündiriş bermek isledim. Hak ýoluna gelersiňiz, hakykata düşünersiňiz diýen umyt bilen. galanam Allaň işi we öz bilçeňiňiz. Hiç kimden öýke kinämiz ýok, bolmady we bolmazam. Şoň üçin agzybirlik üçin, agzybirligi berkitmek üçin, agzybirligi kämilleşdirmek üçin, bilelikdäki göreşi ýeňişli sepgitlere ýetirmek üçin şeýdip bileleşip edilýän synanyşyklary, tagallalary, gollabilýän bolsaňyz, gollaň. Gollabilmeýän bolsaňyz, isleýän kürsüňizem alybilmejegiňize gözüňiz ýetýän bolsa, içiňiz ýanýan bolsa, göriplik duýgularyňyzam sizi gaty erbet biynjalyk edýän bolsa, Onda Alladan towpik diläň, sabyr diläň, kömek diläň. Allajan size kömek eder. Bizem size gerek bolanda kömek ederis. Sebäbi biz ösen debenkratik jemgyýet döretmek üçin bize her hili adam gerek. Her hili häsiýetde, her hili görnüşde, her hili rolda bize watandaş adam, ynsan gerek. Hemmäňizden Taňry ýalkasyn. Bize her hili, her görnüşde motiwasiýa berýäňiz. Şonuň üçin hem ähli watandaşlarymyza öz garaýyşlaryny bildirýän, aglabasy položitl, kämahalam otrissatl bolup bilýär, zyýany ýok. Bu deňagramlylyk üçin, balans üçin hökman gerekli zat. Şonuň üçin öz garaýyşlaryňyzy çekinmän beýan edip, bize ýetirip duranyňyz üçin, bizi gowy igeläp, bizi gowy çarhlap, ýiteldip duranyňyz üçin size aýratyn minnetdarlyk bildirýän, taňryýalkanyny aýdýan. Ýene bir sorag bar. Bizi Murat Kurbanow bilen meni içgin tanyşdyran Timur serkerde. Indi mundan soň özüne oppozisiýa diýdirjek bolýan, aktiwist diýdirjek bolýan, göreşiji diýdirjek bolýan käbir watandaşlar bar. Reýtingden başga hiç zady alada etmeýän, il-günüň bähbidi bilen hiç hili gyzyklanmaýan, ýalan, ýalňyş, töhmet, bolgusyzlyk bilen meşgullanýan watandaşlar bar. Şol watandaşlar bilen hem siz kameraň öňüne geçip, şolar bilen hem diskussiýa edersiňizmi? Hatda ondan hem öte geçip, şolar bilen hem birleşiň-de, şolar bilen hem birleşmegiňizi isleýäs diýýän ýek-tük adamlar bar. Teswir ýazýarlar. Ýa hat iberýärler. Türkmenim TV et gmail.com elektron poçta salgymyza. Şoň üçin şu watandaşlara iň soňky gezek jogap berýän. Mundan soň şu tema bilen baglanyşykly hiç zat aýtjak däl. düşündirjegem boljak däl. Düşünseňiz-ä düşüniň, düşünmeseňizem özüňiz biliň. Biz halal bilen haramy garyşdyramyzok, gatamyzok biri-birine. Şoň üçin biz Myrat Gurbanowyň sensei bolmak aňsat däl. Şoň üçin Myrat Gurbanowyň men dogry adamdygyna, bilelikde il-gün bähbidi üçin egin-egne berip boljak adamdygyna Timur serkerdeň kömegi bilen, üsti bilen ynandym. Şony gördüm. Gözüm bilen gördüm. Şoň üçin biz Myrat Kurbanow bilen egin-egne göreşmäge bilelikde dowam ederis. Watany goramak, halky gollamak üçin her hili duşmanlara we duşmançylyklara garşy Murat Kurbanowdan başgalary Murat Kurbanowyň töwereginde özüne abraý gözleýänler, özüne bähbit gözleýänler esasy maksady il-günüň bähbidi däl-de, öz bähbidi bolanlar bilen biziň hiç hili gatnaşygymyz bolmaz, hiç hili dialogymyz bolmaz, biz haram bilen halaly şu wagta çenli gatmadyk, mundan soňam gatmarys, şoňa-da meň özüm garantiýa berýän. Käbir egindeşler biynjalyk bolýar, bolýar Myrat Gurbanowy bizem bir erbet görüp baramzokdyk, bizde-de simpatiýa bardy Myrat Gurbanowa, ýöne, Ynha, özüň düşünişdiň, tanadyňyz biri-biriňizi. Ýöne Myrat Gurbanowyň töwereginde, Myrat Gurbanowyň arkasyndan özüne bähbit-abraý gözleýänler bar. Ile belli ak eşekler diýilýär. Ýa-da ýakasy gaýyşlylar diýilýär. Şolaram şu bileleşigiň, agzybirligiň içine girermi, goşularmy diýip biynjalyk bolýarlar, hakykatdanam, gaty erbet biynjalyk bolýarlar. Şolary köşeşdirmek üçin iň soňky jogaby şolara berýän. Biz halal bilen haramy hiç wagt biri-birine gatmadyk.

tejribe edindik, özümize sapak aldyk. Mundan soň biz özümizi oýnatmarys. Biz adam satamyzok, satdyrmarys. Adam satýanlar bilenem biz hiç wagt bilelikde bolmarys. Biz Myrat Kurbanow bilen, Timur Serkerde bilen bileleşip hereket etmäge başlamagymyzyňam iň esasy sebäpleriniň, tutaryklarynyň esaslarynyň biri şu. halal adamlar bilen, dogry adamlar bilen, arassa adamlar bilen bileleşip hereket eden wagtyň netije alýaň, ýeňişli sepgitlere ýetýäň. Hapaçylyk bilen, hapalar bilen pikri, aňy, kellesi bulaşyk, hiç wagt bir durnukly häsiýeti, edep-terbiýesi oturmadyk adamlar bilen bul işler ýöredilenok. Şoň üçin syýasaty wirrelikler bilen garyşdyrmaň mähriban doganlar. Ol adamlar bilen siz wirrelik edip bilersiňiz, kil çerşip bilersiňiz, her zat edip bilersiňiz. Ýöne syýasat, onda-da il-gün bähbidi. Duşmanlaram daş-töweregiňi gabap duran wagty, uruş turjak bolup duran wagty birinji wezipämiz halky goramak, halky gollamak, watandaşlarymyzyň ruhuny götermek, agzybirligi berkitmek, kämilleşmek we bilelikde göreşip, ýeňişli sepgitlere ýetmek. Şonuň üçin biziň maksadymyz şu. Ynha, däliden dogry gep diýleni, elli gepden belli gep. Ynha size düşündiriş. Myrat Kurbanow Timur Serkerde bilen geçiren gün ýaýlymymyz dört sagat bolansoň tomaşa etmek kyn bolýar. Şoň üçin ýarym sagatdan ýarym sagatdan bölekläp aýratyn goýýas. Watandaşlarymyza ýeňil bolar ýaly. Şuňada dogry düşünersiňiz diýip umyt edýäs. Biz şol bir zady gaýta-gaýta beremizok. Diňe watandaşlarymyza ýeňil bolsun diýip. şuny Siziň dykgatyňyza ýetirýäris. Esasanam Türkmenistandaky watandaşlar ýarym sagada çenli bolan gepleşikleri aňsat, alyp, ýar edip bilýärler. Biz ilki bilen şolaň mümkinçiligini, şolaň kynçylyklaryny göz öňünde tutýarys. Onda näme, mähriban doganlar, eziz ildeşler, ýürekdeşler! watandaşlar ýoluňyz ak ýoldaşyňyz hak bolsun mübärek bolsun gutly bolsun ýeneki efir duşuklarymyza çenli hoş sag boluň.